Eh, na mi xeweta maxaka eh, i doctor nkateko i mabunda na ha ri na n'wina a ni mi sukelangi munhu a ku khome hi mintirho um namuntlha hi ta languta ka tidyondzo ta thekinoloji hi languta ka smartphone smartphone i nchumu wa nkoka evuton'wini bya hina masiku lama. loko u karhi u languta u lava u languta u lava ku xava smartphone lexintshwa loko swi ri koho swa le mandleni ti secha n'wana vava u xava smartphone xa kahle ku va u nga tikuma u thyaka mirile handle ka xona swi na nkoka swinene. smartphone lexi tirhaka hi ndlela ya le hansi masiku lama u nga xi fananisa na khompyuta leyi a yi tirha hi xiyimo xa le henhla hi ma eighties so ingaku hi marito man'wana ka ha ri khompyuta hi ku yona namuntlha ni lava hi langutaka swilo swa mune leswi nga ku pfunaka. ku va u lulamisa matsalwa ya wena kumbe ti-document xo sungula ku nga laha u nga vekaka ti-file koho ku nga va ka online u tirhisa swo fana na one drive kumbe drop box leyi nga ri kona ka swikombiso swa hina hambi ku ri google yi ta na swa yona leswi va nge i google drive ka foni leyi ku na Wi-Fi loku nga tirhisiwa ku fana na yona yi nga va yi ri koho ndhawu leyi u kotaka ku va na vulawuri bya ti-file ta wena ivi mina ni tlhe ni ngetela hi nchumu. un'wana la va ri explore u nga wu lava ka google store u kota ku move ti-file ta wena hi xihatla kusuka ka ndhawu yin'wana u ya ka yin'wana u nga tlhela u kota ku connect-a na le ka network. ku va u u teka ti-file ta wena hambi u ri ka khompyuta yin'wana leyi nga le kusuhi loko mi connect ka network yin'we wa swi kota ku va u nghena eka yona loko u ri na mpfumelelo ku va u teka ti-file xi na ntirho wo tala swinene i nchumu lowu fanekele u va na wona and then ku va na ma. na ti-application to va ti hlahluva kumbe ku edit-a ti-document laha hi nga na va double P_S office u kumaka swo fana na va power point ku present-a vukombisi ku va na va X_L laha u nga kotaku ku endla ti-table eswitokofeleni swa n'wehe kwala mi va na mavito mi chekana ku mani hi n'hweti yini u hakele yini i xikombiso kumbe grocery wa xava u na mali muni u xava mali muni na mali muni ku sala mali muni un'wana nchumu wa nkoka hi lowu wa ku print-a ku nga ri ku print-a ka ku print-a ntsena. u nga cinca fayili leyi nga eka xiyimo xa ku va yi hundzuluxiwa ku ya ka xiyimo lexi u nga kota ku yi nyiketa mani na mani lava nge P_D_F which is a or leyi nga compact file ni lave ku swi vula hi Xinghezi ya emahlweni. a hi dyondzeni ku va hi cinca tifayili hi ta pfula fayili leyi nga ka nchumu wo karhi ivi hi yi endla P_D_F hi yi hlanganisa na ti-P_D_F tin'wana ku hlanganisa ti-P_D_F u nga ti endla eka vukorhokeri bya inthanete ti koho tindhawu leto karhi leti pfumelelaka ku va. u nghenisa ti-file ta wehe va ku ti ku va ku hlanganisela tona a ku hlanganisi munhu ku hlanganisa khompyuta u nga ku va ta vona matsalwa ya wehe or va ta va yiva so a hi pfuleni fayili yo karhi la eh, ta endla hi ndlela leyi ivi yi pfula fayili leyi right ku va yi endla tani eh a hi languteni la laha ku nge ka ku share hi ta pfula. hi vona ku swi swi tswala homu yi ku yi pfurile hi tetani yi na laha nge share as a word file so i nchumu wo sungula lowu hi nga wu endlaku kwalano hi yi share-ra as a word file so swi vula ku ha tirhisa lowu nge double P_S. ku va hi yi pfula nakambe so a hi endleni tano yi yeleyo fayili ya hina hi leyo hetelela leyi hi pfurile loko mi languta loko ni te share as a word file yi humese loko yi heta yi ku view so hi laha ni nga tshikilela kona a hi voneni ku ya emahlweni hi pfula ma yi vona futhi laha se loko mi languta ka voko ra ximatsi ka layeni ya le hansi ku na lava nge W_P_S office. hi laha yi nga ta tshikilela kona yeleyo yi pfuriwile hi ta ringeta ku yi printer ku va yi printer yi ta endla hi ndlela leyi hi ta hala ka share ivi hi tshikilela kona ivi hi loko yi tshikilerile. Um, hi fanekele hi chuza laha hi nga swi tshikilela yin'wana mhaka leyi nga salela ndzhaku ku yi endla as a file right so hi ta va hi endla as a file ivi se hi nga printa ke hi ku tirhisa la then ya hi vutisa ku hi printa kwini kusuka kwini ya kwini laha u nga hlawula ku u printa maphephe wani mara sweswi hi printa hinkwayo so a hi wari hi swona swi ngopfu sweleswo ka nkarhi wa sweswi a hi na xivilelo xa swona hi ngo ya la se ivi hi nghena makini ivi ya print eh, ku na swivutiso swo karhi hlamula hi faneke hi hlamula ta hi lexi hi nga mi kombisa xoho lexi ku nkarhi lowu hinkwawo a yi lava ku printer yi nga si hlawula printer hi hlawurile printer printer na yo yi tlhela yi ta hi ta yona hi ku hlawula maphepha lama nga ta ma print laha hi boheka ku hlawula because a ku na nchumu lowu nga hlawuriwa so hi ta hlawula hi ndlela leyi. ra vumbirhi ra vunharhu ra vumune okay u ta swi dyondza hi ku ya ka nkarhi ku u swi endlisa ku yini xa nkoka i ku va na swo u tidyondzisa swo. so hi hetile a ka ha na option yin'wana leyi hi fanekele hi endla i ku printer ka ti-option i swo va ku va wu hlawula maphepha ku i phepha ra muxaka muni so a hi yinene hi printer so la hi fanekele hi hlawula ku ya yi saver kwini file yeleyo um ta rhandza ku saver laha ku nga na tin'wana tifayili. ni ta yi saver la and then na vito ra yoho hi endla ro twakala a hi nge ni dyondzo hi le ku dyondzisaneni la ivi hi va hi saver tano eku heteleleni loko hi printile a hi yeneni ka inthanete laha hi nga ta tihlanganisa. ti va i nchumu wun'we so i ku endla tano nchumu lowu wu tele eka tifoni loko ku nga ri wona ku na wo fana na woho wun'wana wa wo hi lo ka ku nghenisa ka inthanete a swi helelangi kwalano wun'wana wa wo hi lo wu nga ku nghenisa u ti hlawulela. so a hi hlawuleni lowu nga laha hansi lo hi nghena hi wo ka inthanete um rito leri hi sechaku hi ro ka inthanete um ta ku um pdf or hi nga ku combine P_D_F online hi le so hi sweleswo kwalana swi swi tele leswi nga combine-aka hi swona um. ni ta tirhisa lowu ni nge I love P_D_F na n'wina mi nga tirhisa wona ni wu tshembile hi wu pfula laha ya hi vutisa ku hi tihi ti-file leti hi lava ku ti combine yi ri ti hlawuleni se ha pfula kwalana. now eka foni leyi loko u lava ku ya cheka ti-file u tirhisa lexi xi nge phika la so hi ya kwalana um mi tsundzuka nchumu lowu nga a wu te u le ka this thing. Capitec so ya kwala ma yi vona fayili ya hina leyi a yi nga ta dyondzo ya ku yi endla ku yi leyi so a hi hlanganise na xitatimende na business document C_K. u nga hlanganisa na switatimende na hinkwaswo u nga swi hlanganisa kumbexana ku mi ta kota ku twisisa hi vuenti a hi hlanganise na account confirmation a hi nge ni u apulayela swo karhi for bindzu ra wena va lave vuxokoxoko a hi la hi matsalelo ya hoxekile va lava akhawunti ya ku komba ku na akhawunti na business document leswi nge i C_K hi ku komisa so hi ta endla hi ndlela yeleyo select-ile dyondzo hi ku press-a ku tshikilela select-ile C_K and then. akhawunti confirmation na yo select-a so a swi heleli kwalano hi tlhela hi tala hi ku select hi teleto a hi voneni wa hlawula la ku u la ku rhanga u print-a yini a hi nge ni hi la ku print-a vuxokoxoko lebyi nga lebyi and then ku landzela. account confirmation ku nga le ivi hi hetelela hi C_K so hi ta swi endla hi ndlela leyi hi ta teka leyi hi tshikilerile hi yi nghenisa xikarhi so hi wona nxaxamelo lowu hi lavaka woho loko yi hetile le hansi le yi tsarile ku match P_D_F hi la yi nga ta tshikilela kona. hi swo sweleswo yi tirhile ntirho wa yoho ivi ya hi vutisa ku hi pfula yini ma tsundzuka xitirhisiwa lexi ni nga vulavula hi xona lexi nga eka nkarhi wa sweswi exineneni ku nga P_W_P_S office hi pfula hi xona mara se hi pfula P_D_F a ha ha pfuli document hi yeleyo fayili ya hina vuxokoxoko hi lebyi. tipasi na swin'wana na swin'wana na tindhawu to tshama ivi kwala ni ku va na vuxokoxoko bya bank ku va na ti-C_K loko u hetile u nga yi rhumela ka munhu wo karhi email a ya ha print na ka nkarhi wa sweswi ya email so email ya hina hi leyi. hi email hi ndlela yeleyo ku hlawula ku email ya hi yini outlook. and then ivi u hoxa email address u ti hoxela leyi nga toloveleka la swi swi nga ti nkarhi hi sweswo eh, ku na laha ni nga yi twa ko yi rila a yi chekeni ko hi leyi humile hi leyi email ya yi pfula um hi leyi nga hlanganisiwa le ma yi vona yi thye vito hi le i i document yo sungula ivi hi ta yi pfula tano ma yi vona yi pfurile yi ri P_D_F hinkwaswo swi hlanganile hikwalaho ke switano ma swi kota ku va mi hlanganisa ti-file ta n'wehe. ma swi kota ku va mi ti edit-a ma swi kota ku va mi ti mover hi ku tirhisa switirhisiwa leswi hi ehleketaka ku swi le ka computer mi nga twi mi ri na nandzu loko mi xave foni yo durha kambe titweni mi ri na nandzu loko mi xave e foni yo durha mi nga yi tirhisi hi ku hetiseka i switsundzuxo leswi ni nga mi nyikaka swona inkomu.